Endlech op Vakanz, ass och eréischt Zäit ginn. Oh gudde Moien, oh oh nee, mir stierzen of, nee.

Mir sinn ofgestierzt. An domatter géing ech soen, Moien an häerzlech wëllkomm. Moment, ech maachen d'Opnam e bësse méi haart. Moien an häerzlech wëllkomm bei eiser eichter Folg vum Let's Play The Forest. Ech weess net, Dir kennt d'Spill villäicht. Et geet drëms, mir mussen iwwerliewen. An alles do mat hei ass am U. Wat hu mer do? E Smartphone? Cool. Ech muss soen, ech hunn d'Spill lo eng Kéier ugespillt gehat an ech hunn och schonn Gronk seng Let's Play an alles gekuckt. Dofir weess ech, dass mer ons hei esou séier wéi méiglech eppes ënnerm Stëbs maache sollen, éier et d'Eingeborene kommen. Sou, ech hoffe lo mat dem Toun ass alles ok. Mee huel déi Kack-Aaxt. Ok, lo net d'Aaxt. Sou, da gi mer ronderëm e bësse luussen. Wat hëlls du? Also Steen. Also et geet drëms, mir mussen iwwerliewen. Mir musse géint d'Bedroung am Bësch kämpfen. An eis éischt Handlung dofir wäert sinn, datt mer eis, hei missten nach iergendwou Schaltkreise sinn, wann ech richt ieren, do si se, aus deene kënne mer herno natierlech Bomme bauen. Mir mussen iwwerliewen virun de Kannibalen. Ech hoffen d'Spill ass lo net vis-à-vis vu mengem Schwätzen ze haart hei. Sou, d'Kap maache mer deen heiten erop. Ech halen déi zwee Kopfhörer des ke un, dann héieren ech nämlech wann se ufänke mat blären. Sou, zack. Sou, an ech géing soen, mir maachen ons direkt mol Richtung Sonn ewech hei, dat wäert dann dohannen hinner sinn. Ech laf nämlech op d'Plage aus deem Grond, wa mer mussen e klenge Shelter bauen, zack, do ass nach e Koffer, wa mer ons mussen e Shelter bauen, dat heescht eng kleng Wunneng, wou mer herno sollen dra liewen, wéilt ech scho gäre vun enger Säit geschützt sinn. A vun dohier ass dat Einfachste, mir sichen eis eng Plaz um Waasser. Wat hu mer hei? Keng Anung. Ech hunn d'Gefill och, dass d'Sonn do hei ënnergeet. Mir héieren de Wand an de Blieder blusen. Also ech héieren et mol, op dir et elo héiert ass déi aner Saach. Ech gesinn den Tounpegel duerft awer net schlecht sinn, meng Stëmm ass natierlech méi héich wéi de Rescht. Sou, a mir kachen e bëssen Stënnerholz well ech net wëll onbedéngt, also se sinn immens staark den Survival. ass hei zimlech staark dra well d'Géigner sinn et sinn déi eng gesinn aus wéi Monste wéi normal Mënschen dat heescht wéi mir et sinn awer am grousse Ganze sinn et mutéiert ass et eng mutéiert Rass soe mer esou ne an dofir hu mer elo ass do e Séi oder ass dat doten e Floss? Maja, do hu mer awer nach Höhlen, wou ee ka ragelangen ënnert der Insel. An do si sou komesch Tentakel, sou, ech géing jo elo mol soen, sou Hentai-Männecher dran. An ech sinn net besonnesch den. Dohanne hu mer schonn déi éischt. Dohanne gesitt Der se. Maja, mir maachen ons mol an déi aner Richtung wech, Lei. Hei komme mer an. Nee. Ok, och wann et lo, do hanne sinn der nach, och wann et lo blöd kléngt vu mir, mee mir ge mir si genau op där Plaz wou de Gronkh a sengem Let's Play och ass. An ech géing soen, mir bauen ons do lo mol, éier et net hei abrécht, e klengt Lager op. Net dass elo mengt ech wäert hie kopéieren, natierlech net. Hien mécht dat alt gutt, seng Let's Plays sinn och gutt, mee ech gi mech awer an den Eklat gewellt, trotzdem awer och wann hien et gemaach, grad well hien et gemaach huet, et ass eng sécher Plaz, et ass ee vum Waasser geschützt an et ass een hanne vu Fielse geschützt, vun dohier mir musse gutt oppassen. Sou, mir maachen ons lo mol do uewen hin a ech hoffen dass mer net nach weideren Angeborenen hei begéinen. Ech wéilt net gären an der éischter Folg direkt mol bis an d'Höhl fléien, dat wär ultra kacke. Esou. Ah, ech géing soen, mir bauen ons hei zwëschen déi Steng. Hei hat ech nämlech d'letzt Kéier och mäin eegen, mäin eegent Lager opgeschloen d'letzt Kéier. Mee misst emol. Ah, hallo. Ok. Mir missten mol als éischt e klengt Lagerfeier maachen. Vun dohier kucken ech heiranner. Getting started. Tutorial. Blueprints to build structures in the wild. Ok. Sou, mir ginn elo hei. Hei hu mer dann déi verschidde Saachen, déi mer kënne bauen. Hei vun. Hei ass elo Basics of survival. Maja, da géing ech soen, da klappe mer ons hei mol e Shelter hin, an deem mer kënne pennen. Herno. An entschëllegt mech, wann ech net déi ganzen Zäit um schwätze sinn, mee ech muss wierklech nolauschteren, wann se ufänke mat brëllen, well da weess ech, dass déi Truppanten iergendwou an der Géigend hei sinn. Hei hale mer elo mol alles dra, wat mer hunn. Esou, ma mer weider op. Wat ass op der nächster Säit? E Basic Fire. Ech géing soen, mir klaken ons hei e Basic Fire hin. E. Bleift wech vun hei. So, an da klaken mer ons direkt och e fortgeschrëttent Feier heihinner. An da klaken mer ons dann heihin. Zack. Da kënnen mer dann d'Steng herno ranhaen. Ma et geet am Fong, dat ass am Fong e fortgeschrëttenen. Méi iwwerliewensméissegen Minecraft wann een dat esou wëllt kucken. An hei d'Pieren iess mer souwisou keng, vun dohier ass dat och egal. Sou an da géing ech soen dann trauen mer ons mol hei vir an de Bësch mol e puer Saache sichen ze goen. Also eppes soen ech iech, wann ech déi Eingeborenen nëmme bis gesinn dann.

Nee ech wëll net an d'Höhl Fuedes. Ech hätt sollen op enger anerer Platz bauen. Gitt wech! Wéi dach ech mengt ech fäerdeg gär. Ech ginn dat menger Mamm zielen. Géi wech! Haalt op! Gesäis mech net? Bon, eng Zigarett fir d'Nerven ze berouegen. Ech wollt am Fong d'Lets Play schon éischter ufänken, mee ech hu mer geduet, ech hunn dem Grog seng Video gekuckt gehat an ech hu gesinn, dass en en décke Problem hat mat dem Ofspäichere vun vun de Spillstänn of. An do hunn ech mer geduet, ech fänken net éischter un, éier dat behuewen ass an éier ech kann anstänneg späicheren. Bon, a vitesse brauch mer eppes ze iessen. Putain, ech war vum Stull gefall hei, dat kann jo net sinn. Sou, an ech géing soen, vun dohier musse mer elo mol kucken, ob déi Idiotten net mech ewech sinn. Ech sammele mol hei e puer Blieder, fir an onst Feier enno ze geheien. Sou, Leaves hu mer genuch. Da ass nach e Steen. Ech hoffen, déi bleiwen net éiweg do, gell. Ech brauch nach Steng. Vun dohier ginn ech déi nach hei mol asammelen. Esou laang kënnen si sech dann e bësse verzéien. Also am Prinzip ass den Trick am Moment nach ganz einfach. Wann ech bis eng Mauer ka bauen, Oder wann ech, ech muss einfach e puer Lagerfeieren am Lager stationéieren, well wann si do erannerlafen, da fänken si direkt u mat brennen an dat ass meeschtens och souzesoen den direkten Doud fir si, wat ech zimmlech gutt fannen. Dann hu mer wéinstens eng kleng Chance se ze iwwerliewen. Vun dohier, wa se, wa se gelaf kommen, da wäert ech se wahrscheinlech direkt a mäi Lager lackelen, wou ech se dann kann op engem Feier grillen. A mir hunn Reen. Besser, méi Gléck hätt mer net kéinten hunn. Hm, eng Sponn, kann ech déi och huelen? Nee. Mä no Wéi gesäit aus? Wou sidd Der? Ech hunn och iergendwou gesi gehat, datt ech mech ka mat Dreck aschmieren. Mee wou dat elo genau ass, weess ech och net. Can't carry any more rocks, ok. Sou, wéi gesot, ech hunn der net vill Erfarung am Spill. Ech hunn zum Gros elo haaptsächlech nëmmen nogekuckt. Vun dohier hoffen ech dass déi sech scho verpisst hun. Dat entsprecht 11 Bengele gell? Gesäit aus wou Sidder. Ok schéngt wéi wann se mol wäschen. Sou ech brauch onbedingt Bengelen. Zack, nach ee Steen. Ech schläiche lo mol hei op allen zwee Been hei ronderëm. Ginn nach dee Steen hei sichen. An déi Sticks, well Sticks kënne mer ni genuch hunn. Zack, zack. Dach bis dass e seet can't anymore, can't carry anymore sticks. Bon, ech menge mir kucken emol dass mer hei viru kommen. Mir maache sécher d'Heite fäerdeg. Sou, ee Feier hat mer fäerdeg, ok, zack. Sou. Zack, an dat anert Feier hat mer och fäerdeg. Gutt esou. Elo kënnen mer ons drëm këmmeren, dass mer eis Bud hei fäerdeg kréien. Esou, wa mer se gesinn, gi se direkt an d'Lager gelackelt. Ah, ech muss och onbedéngt eppes ze iessen iergendwou hierkréien nach. Vläicht hunn ech nach e puer Schokoriegel. Muss mol kucken. Ech muss vläicht och mol d'Tastenbeleegung änneren. Zack. Zack. Esou, dat do muss emol fir den Ufank duergoen. Ech wëll meng Beem. Esou, a mat de Beem kënne mer dann ufänken, eise Shelter hei weiderzebauen. Also d'Spill mecht sou Spass, mee ganz éierlech mäin eenzegen Negativpunkt um Spill sinn a wäerten och déi komesch Tentakelmännechen. Ech géing vill méi cool fannen, wa wa mer wierklech en e genau esou Spill wéi dat heiten, e Survival-Spill hätten, einfach nëmme mat, wéi heesst et, mat Kannibalen. Dat wär ok, mee ech fannen déi Tentakelmonsteren, déi passen, ech fanne se passen net dobäi. Dat ass meng perséinlech Meenung. Dir kéint Äech, Dir kënnt Äech eppes aneres dobäi denken. Ech hunn da déi ganzen Zäit gebraucht, fir ze laang et ze encodieren. Ech weess net, wat dat elo ass, ob elo de Video do wäert hänke bleiwen an dass Der mech elo eréischt schwätzen heieren héiert. Komm, schlo elo! Zack! Zack! Zack! Zack, sou ech hu mol bëssen meng Kopfhörer méi haart gemat, an ech well eppes héieren hei. Mee halt op mat dem Blödsinn do. Kënnt den Déngens och mol gefall hei. A lass, zack, zack, zréck lafen, dä dä dä dä dä dä, a weider. Tuk tuk tuk, sou elo brauch ech net méi vill. Brauch ech nach 4 Sticks an zwee Loks. Zwee Loks kréie mer hei. Sou, a wann ech dat do bis fäerdeg hunn, da kënne mer ufänken, eng kleng Maillercher ronderëm ze zéien. Sou, elo brauch ech nach 4 Sticks an da si mer fäerdeg. Jo, dat war et da mam Spill, an da gesi mer ons bei dem nächste Let's Play erëm. Aner 4 Stéck, zack. Zack. Schéin matgeholl. Ech wäert dat heiten elo villäicht, ech muss kucken, also dir wäert hei elo gesinn, wann dir den, zack, a fäerdeg ass et. Sou hu mer e klenge Shelter gebaut. Meng zwee Feiere sinn natierlech ausgaangen. Firwat déi och ausgaange sinn, weess ech net. Wahrscheinlech wéinst dem Reen. A wou ass dat zweet? Hä? Wou ass mäin zweet Feier hin? Ah, do. Dat ass do schäiss. Sou, elo brennt et gefällegst schéi. Ah, mir hunn dat schéinste Wieder hei. An ech géing soen, mir maachen elo mol hei, fänke mer u mol e puer Maueren hei ronderëm ze bauen. Wou ass dat dann? Nee, nee, do, Defensive Wall. Mir klaken eng hei dozwëschent. Ech wëll net, dass en se hei eriwwersprangen. Zack. Nee, nee, net Inventar. Net Inventar. Sou. Nee, nee! Oh! Wat? Dat do hat ech mer jo kenten erwaarden. Dat doten, dat ass jo erëm typesch. Tjööll! An ech kann se net ewechrappen, dat nervt. Sou, elo muss ech hei dréien, dréien. Ah, na toll, elo muss mer hei nach hinnerklaken. Also besser hätt mer d'Wierk kéinte maachen. Sou, da maache mer ons elo nach eng Dier heihinner. Ech hätt léiwer, wann e bësse gedréit wier. Sou. Mee nee, ech. Hal der op et ma ech wëll dir net mat dem do ver. Putain bass du da blöd oder wat? Weess de wat, da maache mer et eben elo esou, da wäerte mer nach méi Loks brauchen. Da ech hoffen ech héieren déi Dénger do mat Zäite blären. Sou ee. An da muss mer hei nach eng Defensive Wall himan. An ech hunn d'Gefill, Pita, net Inventar, ech hunn d'Gefill, datt et hei wäert geschwënn ellendäischter ginn. Vun dohier wäerte mer och elo warscheinlech e bësse schlofe ginn. Et gesäit elo net esou honnertprozenteg riit aus, mee et mécht säin Déngscht, soe mer esou. Mee wéi, du verbënns de jo da guer net mat deem do? Boah, dat hei wäert am Endeffekt egal wéi ausgesinn. Lo kënnt am. Ahh. Domm Beidel lo. Sou, ech wäert dot lo sou man. Komm. Du wars elo grad gutt. Mee méchs de de Geck mat mir? Woah. Sou. Dann hu mer lo hei esou total behënnert zesummegebaut. Dat geet natierlech och. Sou, an ech géing soen, mir man emol eng Schléifi. Bis dass et rem muere gëtt. Nee, nach eng Schleefi. Sou, elo gëtt et hell. Dat verritt, dat verritt et all déi ganzen Zäit. Dat kann jo net sinn. Sou. Mat dem Bic Briquet hei anscheinend net e bësse Schläichwerbung. Ech muss awer eppes, dass d'Lut e bëssen hei ugeet. Mä Männchen fänkt un Honger ze kréien, dat heescht mir mussen ons mol eppes ze iesse siche goen. Mee elo ass dat hei Feier scho rëm. Pita, dat kann jo net sinn. Ech mengen ech muss wierklech mol kucke fir, waart mol, Optiounen, hei, hei, hei. Am Fong kéinte mer et och op normal stellen, mee bon. Weess de wat, mir stellen hei mol einfach op. Fa, sou dat gitt duer. Voll Opléisung, Brightness, Done, sou. Lo gesi mer ons Feieren och mol. Do hanne gëtt et Dag. Ech kucke lo mol ronderëm wéi et mat den Eingeborene ausgesäit. Ok. A mir ginn eis eppes ze buffe sichen. Sou. Wou sinn dann d'Déieren? Wat ass dat do? Ah, dat ass e Bamstamm. Déieren, do ass eppes. Hallo! Zack! Lizard Skin added! Yeah! Kann ech mer mol eng Rüstung man! Gäile Schäiss! Ech muss awer ëmmer bëssen oppassen op d'Dénger ronderëm hei. Holladi! Hollala! Gi mer mol ronderëm kucken, wéi et ausgesäit. Euh. Putain, ech gesi iwwerhaapt näischt, gell? Ech kéinte meng Rollen e bësse erofzauberen. An mir ginn zréck. Anscheinend anscheinend sinn déi hei am Waasser ënnerwee, okay. Mir ginn eis mol ee Lizard hei maachen, dass mer mol den Honger lass ginn. An da muss mer ufänke mol e puer Beem hei ëmzemaachen. Sou, ähm, klack mer hei mol, hei hun mer dann Raw Lizard, an dei geheien mer dann dorop, a mat C. Sou, a mir mussen oppassen wéini e gudd ass, well soss verbrennt ons et, an dat hei kënnen mer als Schutz huelen. Mir hu souguer e bësse Klot, dat heescht mir kënnen eis hei, ähm, R, an do, zack, kënnen mer eis Molotowcocktaile man, zack.

Feier mer nach emun. Feier mer nach emun. An ech ging soen dann ech go mol Holz maachen. Da ech trauen hei guer kengem ne. So ich bin der Holzhacker lalalala. An d'Wieder gëtt och anscheinend net besser wéi d'Haus gesäit. Bah es d'Liewen dach esou haart wa ee muss iwwerliewen. An ech krut anscheinend eng nei Noriicht. Sou, Bam fällt, nächste Bam. Zack, zack. A mir wäerten och kucken, fir iergendwann, elo wa mer hei emol e bëssen ons ageriicht hunn an e bësse verteidege kënnen, gi mer och mol ronderëm d'Dierfer e bëssen checken. A mol kucke wou d'Schëff läit, well do kritt een anscheinend eng Déngens drop. Soss rullt nach méi wäit ewech, nee? Kackdinger do. Ma et ginn nach vill interessant Saachen ze entdecken. Verdaamt. Sou, gi mer hei mol déi éischt Mauer jo fir bauen. Wéi gesäit aus ronderëm hei? Gesäit okay aus. Zack, zack. Et ass net déi mega Festung, mee wa mer elo ronderëm d'Entrée nach e puer der, nach e puer där Foyeren himaachen, da kënne mer ons do ausgesproche gutt verteidegen herno. Bam, Stopp! Putain, wéi sidd Dir bis dohinner komm? Wëllt Dir mech verarschen? Komm trëppel lo. An eis éischt Mauer hu mer erfollegreich fäerdeg gemaach da. Zack. Sou, wann d'Bamstämm lo net géinge bis op Mathusalem rullen, da wär ech natierlech och zimlech glécklech. An da muss mer op jidde Fall kucke fir mol ufänken e puer Eingeborenen hei, fir déi Unzuel mol e bëssen ze deziméieren, well et si mer der eindeutig ze vill drop. An ech hu lo mol gelies am Internet, ech sinn awer net sécher, dass et keng onendlech Zuel gëtt, dass et eng bestëmmten Zuel vun Awunner gëtt an, keng Anung, wat sech awer dann e bësse komesch unhéiert, ass, wat ass, wann déi allge bis dout sinn? Wat, wat mécht een dann nach hei? Soll mer dann d'ganz Zäit iwwer frechen an. Molcher embrengen oder wéi? Ah jo, a wéi gesot, hunn ech nach vergiess ze soen, grad d'Spill ass an enger Early Access Phase, dat heescht genau esou wéi den DayZ ass et e Spill wat entwéckelt gëtt an nach e bëssen ka Feeler enthalen, e puer Feeler dra sinn, wéi zum Beispill, ah dir wäert scho genuch gesinn hei, komm, halo dee kack Bam ëm, oh elo rullen déi bis ënnen an de Weier, geil, dat ass net ze gleewen. Zack. Zack. A wann der nach e puer Tipps ze ginn hutt, wou ech zum Beispill net kennen, da kënnt der och gären ënnen an d'Kommentare raschreiwen, wat ech kéint besser maachen, wat ech, wat der wéilt, wat ech géing maachen. Sou, déi sinn all an d'Waasser ënne ragerullt. Mir däerfen net ze iwwermüteg ginn. Oh, do ass e Lisert. Ah, ech muss herno op d'Juegd kucken. Wa mer elo mol bis e bësse gebaut nach am Honger kréien, muss mer mol kucken, dass mer e bëssen op d'Juegd hei ronderëm ginn. Mee do virdru wollt ech awer wierklech nach hei meng Festung fierdeg bastelen. Hei hu mer nach e puer Bamstämm leien. Zack, zack. Also ech weess net, ob se do eriwwer gesprong kommen. Ech kéint mer et scho virstellen. Sou, an nach eng Maierchen hu mer fierdeg. Geet jo richteg flott virun hei. Also bei. Ech héieren och keng eingeborene Bläre, wat mech e bësse misstrauesch mécht, ganz éierlech. An eppes kann ech lech soen, hei an deem Spill gëtt der méi paranoid wéi bei DayZ, fannen ech. S, T'ass schonn, t'ass schonn sauer. Verschidden Zeenen denkt der esou, Wouw, what the fuck. Putain, ass dech erëm ausser Otem. Wéi gesäit aus ronderëm? Ah, d'Hellegkeet ass dach e bëssen ze héich, mengen ech. Vläicht läit och doran, dass der Early Access ass, si mer net sécher. Wéi mä. Ah, do ass en. D'Steng ronderëm kënnen mer och mol mathuelen. Ech hoffen déi komme réischt erëm wa mer e bëssen hei fortifiéiert hunn. Sou elo mol nach e Beem ëmmaachen hei. Doënnen ass keen. Ech hoffen d'Uewe kënnt elo keen. Zack zack. Ëmmer e bësse ronderëm luusse beim Holz hacken. Mee schon bësse schued, dat Pling Pling dat héiert een guer net esou gutt gell. Och am Let's Play selwer wann en ukuckt. So Rem fält ëm. Nach e Virdeel ass, wa mer heiten um Bësch ofholzen, wäert der ganzer Folsche de Bësch ofgeholzt ass a wäert dem ganzen, wäert der ganzer Spi Spillsessen, ne, hu mer och e bësse méi eng kleng Iwwersiicht hei iwwert de Bësch wann se bis kommen. Zack. Komm, a lass. Zack, zack. A weider geet. Bob, der Meister. Können wir das schaffen? Jawoll! Zack, sou. Ons kleng Festung hëlt jo lues a lues e bësse Form hei un. Zack, zack. Ech komme vir wéi sou en. Déi Holz, Holz, Holzhacker extrem. Nee wéi heescht déi scho méi? Holzfäller extrem, jo. Ja man ech gin an de Bësch an ech hun awer meng Flugzeug Feuerachs dobäi an dann gin ech ëm alles do. Ja dat ass schon haart Liewen mee ech kréien dat scho gebaak. Meng Fra zermollt ëmmer ech saufen net esou vill an jo ech maan dat awer well ech einfach en Holzfäll en extremen Holzfäller sin. Dat ass ganz normal, esou ass dat dann als Holzfäller. Mir hun zwar elo do iwwert der Diir hu mer keng picken, wat mech e bësse stutzeg mécht. Wéi gesäit aus mat den Kannibal? Ass et net e Kannibal? Iergendwou? Nee? Ah, okay. Se missten awer iergendwann erëm op d'Juegd e bësse goen. Wat nach feelt, mengen ech, ech weess net, wat do dobäi ass, ech hu bis elo net gesinn, sou Truhen, wou ech kéint Saachen dra verstauen. Di wäerten ons besonnesch frou sinn, wann ech hei hire ganze Bëscher ofholzen. Ech wäert net ginn och wann der nach een eng aner Safe Place kennt, wou een einermoossen sech kann ariichten, da kënnt der mei och Bescheed soen, wou dat ass. Up! Du hues mech net gesinn? Ouu, deen huet mech gesinn! Séier ewech hei, séier ewech hei, séier ewech hei! Feier ufänken!

Hä, dat ass jo net méi sou cool, hä? Ech stierwen nach dës Folg. Oh mäi Gott. Ech wäert stierwen. A mir sinn och bei 27 Minutten. Dann bis zur nächster Folg an Merci, denkt denkt denkt un d'Kommentéieren, da gesi mer mol wéi d'nächst ka weidergeet. Merci fir d'Nokucken.